vawiinah hian hei Press Meet on Achievement of Mizoram State Aids Control Society during twenty three to twenty five tiin hun kan hmang dawn a ni a. Kan sawrkar kum hnih chhunga Mizorams Aids Control Society, MSAC, hnathawh dan tlangpui mipui hriat tura puanzarna hun kha nei turin vawiinah hian press meet hi kan han ko ve a ni a. In lo kal vek avangin kan lawm em em a, lawmthu kan hrilh cheu a, kan hnathawh dan te min lo puanzar sak thin avang pawhin Lawmthu kan sawi duh a, nang nia vang hian hei thil tam taka kan health care chungchangah te pawh a ni ang a, ih harsatna hrang hrang kan neih te, ih press mi ten min lo hmachhawn sak in thil tam takah min lo tanpui thin a, kan lawm tak meuh meuh a ni. Tichuan vawiinah hian National Aids Controls Organisation an ti a, NACO, a lam tawiin kum sang hnih sawmhnih panga tanga hnih ruk chhunga India ram State leh UT hrang hrang State Aids Control Society te hnathawh dan tehna September sang hnih leh sawmhnih leh panga a tih chhuahah Mizoram State Aids Control Society te chu pathumna dinhmunah kan awm a. Hei hian sawrkhar ang chuan HIV, aids dona kawngah theihtawp kan chhuah ve reng a ni tih hi a ti lang chiang em emin kan hria a, a lawm pawh kan lawm hle a ni. Amaherawh chu tuna kan buan mek hi mimal nunkhawih, mimal duh thlanna leh chhungkaw inrel bawlna nena kal kawp a nih tlat avangin duh anga result neih that hi a har em em mai a. Heti chung hian Mizoram chhunga HIV, Dona kawngah hian hma kan sawn ve hret hret zel niin kan inhria a, a thawktute pawh kan lawm hle a ni. Kum Sang hnih sawmhnih leh panga leh hnih ruk financial year kal mekah MSECS hmalakna tlangpui te chu hetiang hi ni a, Pakhatna chuan Free Baseline Investigation kan ti a, HIV hrik pai, ART damdawi ei tan tur te chu an taksa hriselna, an kalte, thinte, zunthlum leh. Taksa dangte enfiahna neih zel a ngai thin a, hei hi baseline investigation kan ti mai a. Test chi hrang hrang a tam si a, a senso hi msex atanga fund kan hmuh na khaw atanga kan hmuh hian a daih lo thin a. Sum indaih lohna hi Chief Minister Chairman-na hnuaia State Council on State Council on Aids ah kan thlen ta tawp mai a, hemi atan hian Mizoram sorkar chuan Cheng nuai sawm zet mai min han pek an lawm em em a, tichuanin umm he sum hmang hian District Hospital tinah Baseline Investigation tihna tur hmanrua te kan sem a, HIV hrik hmai, ART damdawi ei tur tan te tangkai takin kan hmang tan vel a kan hmang teuh tawh bawk a ni. Tichuanin a pahnihna ah chuan mla fund for person living with hiv, aids, PLHIV, kan ti a lam tawi chuan hemi dona kawnga committee sang lo function tawh lo kha kan han sawrkhar chiah khan legislative forum on hiv, aids tih kha Kan han function ta a, tichuan meeting te kan nei a, speaker in min tanpui nasa em em a, tichuan kan han tinung thar leh ta a, speaker thuneihna te kan hmang tangkai a, ani min kohkhawm sak a, tichuan he committee in min relpui angin mla zawng zawng ten an mla fan atangin hiv, aids dona tan cheng si nga theuh kha an han thawhkhawm leh ta a, vawiinah hian Kan mla zawng zawng te chungah pawh hian lawmthu kan sawi thar leh a ni. Heng sum te hi hmun kil khawr zawka khawsa, dinhmun harsa bawk si, HIV hrik pai ten damdawi la tura, a hun taka an in check up tura ART Centre an panna kawngah senso kalman atan an nei lo thin a ni tih te kan lo hria a, chung ang senso atan chuan umm. Kan dah hrang ta ti chuanin kan dah danah pawhin District tina ART Central leh District a thuneitu DC Chairman-na hnuaiah District Aids Prevention and Control Committee te kal tlangin an mamawh te khamiat a tang khan an lo hmang thin a. Mla ten an thawhkhawm atangin First Installment hi Cheng nuai sawm hi July ni sawm leh pakhat Sang hnih sawmhnih panga khan Kan pe chhuak a, heta tang hian HIV hrik pai mi sang khat te December sawmhnih leh panga thleng khan Chengnuai nga leh sing khat leh sangli leh za thum leh sawm nga eh hmangin tanpui an ni tawh a. Tin a pathum lehnah chuan Hulhliap Sawt Stay Centre kan ti a Mizoram sawrkharin ruihhlo ti thin te enkawlna Hulhliap South Stay Centre a kalpuiah hian hiv testing neih thin a ni a, mi zariat leh pathum hiv test tawh an ni a, khami zingah khan positive hi mi sawm leh pali hmuh chhuah thar an ni a. Heng hiv positive hmuh chhuah thar te hi ART lak tir nghal vek an ni a. Heng bakah hianin Syphilis test kalpui ni bawk a, Syphilis nei hi mi sawmhnih leh pathum zet hmuh chhuah an ni bawk a. Heng mite hi treatment pek vek an ni bawk a, HIV hrik paiten ART tha taka an lak chhunzawm theih nan rua hmanna kalpui a ni a, mi sawmriat leh pali te chu ART damdawi pek an ni a, ART la tura ziah luh thar mi panga an awm bawk a, ART enkawlna dawng tawh harsatna hrang hrang avanga enkawlna la chhunzawm theilo mi palite ART lak thar tir leh an ni bawk a, tin, chu bakah chuan ruihhlo a inchiu thin mi sawmserei leh panga te chu OST kan tih thin kha lak thar tir an ni bawk a, tin, batch tinah nurse duty dah thin a ni bawk a, chutiang chuan contribution kan lo nei ve a ni MSECS-in. Pali-na chuan blood transfusion services hi Kum Sang hnih sawmhnih panga tanga hnih ruk, April, December, chhungin Blood Donation Camp hi vawi zali leh sawm sarih leh pali zet kan nei tawh a. Heng ah te hian mi sing khat leh sang ruk leh sawmthum leh pariat in thisen an pe a. Kum Sang hnih sawmhnih panga tanga hnih ruk chhunga thisen pek zawng zawng hi unit sing thum leh za leh sawmriat leh pasarih a ni a. Hemi tanga eighty three point twenty nine percent chu voluntary blood donation an ni. Tin, kum sang hnih sawmhnih leh pali tanga hnihna chhung khan North East state zinga voluntary blood donation camp nei tha ber kan ni bawk a, Directorate General of Health Services, Government of India tangin lawmpuina kan dawng nghe nghe a ni. Helai hian kan sawi tel duh hram chu Kan ziakah hian tel lo mahse a tianga blood blood donation camp kan neih hian eh mi fel tak tak te pawh eh KTP, TKP leh Kohhran thalai leh NGO in hmang tam tak te hi an lo kal thin a, chung zingah te chuanin eh. HIV positive te hi an lo awm ve fo thin a ni tih te pawh hi kan hriat a pawimawhin ka hria a, chuvang chuan test kan neih tam hi a pawimawh em em a, hei vang tak hian mahni dinhmun hriatchian a pawimawhzia thu kha campaign te kan kalpui vak a, minister te pawh blood test te kan neih tir a nih kha, khatiang ang khanin Keini hoa te pawh hianin engtin emawni vanduai thil thu te pawhin khatiang kha kan lo dawng thei palh a nih avangin blood test hi kan tih tam a ngai em em a ni tih kan sawi leh duh bawk a ni. Tichuan a pangnganah chuan HIV testing April twenty twenty twenty five atanga November twenty twenty five chhungin HIV testing hi sing khat leh Nuaikhat leh Singli leh Sanga zanga sawmhnih leh panga neih tawh a ni a, chung zingah chuan a hrik pai kha sang hnih leh zaruk sawmnga leh pasarih hmuhchhuah a ni a. HIV test-na hmun ICTC hi hmun sawmli leh pathumah kan nei a, Sex hman atanga inkaichhawn theihna, neite enfiahna leh enkawlna, Designated Sexually Transmitted Infection and Reproductive Tract Infection Clinic hi hmun sawmah kan nei bawk a ni. Tin, a paruknaah chuanin nakinah heng zawng zawng hi kan sawifiahna te pawh hi kan PD te pawhin an la rawn nei ang a, thawktu dangte pawhin hei battery te pawh expert tak tak vek an ni a. Ka kan la rawn sawi fiah zel ang a, tiang kan sawi deuh pawr pawr ang a. HIV hrikpai te enkawlna lam hi HIV hrikpai te enkawlna ART Centre hmun sawm leh pali ah neih mek a ni a, hengah hian HIV hrikpai hi mi sing khat sang riat za thum sawm nga panga enkawl mek an ni a. HIV hrikpai ART enkawlna la mek zinga Ninety seven point seven percent te chuan viral suppression an nei mek a. April twenty twenty five atanga October twenty twenty five inkara nu naupai HIV positive hmuhchhuah ART a ziah luh zawng zawng ten ART tha takin an la mek bawk a ni tih kha kan sawi duh bawk a ni. Chuan a pasarihnaah chuan Track Back Campaign for Loss to Follow Up and Opted Out kan ti leh a. He campaign hi HIV hrikpai ART la tawh zingah ART lak chhunzawm duh lo leh chin hriat lo bo thin te hi ART a hruai kir leh tur a hmalakna kan nei a ni. Campaign neih chhung hian ART la chhunzawm lo, loss to follow up te phone call hmanga biak chhuah vek an nih bakah Chin hriat loh te zawn chhuah beihpui neih a ni a. He campaign neih a nih atang hian LFU four point seven zero percent April twenty twenty five atangin three point fifty nine percent November twenty twenty five ah a tla hniam a. Chin hriat loh a awm five point eighty eight percent April twenty twenty five atangin five point seventy five November twenty twenty five ah a tla hniam tawh bawk a ni. Theih pa tawp hi chu kan chhuah ve tak meuh a ni. Tichuan a pariatnaah chuan Project Home Coming kan ti a, ART Centre Sawmpali ah HIV hrikpai enkawlna damdawi ART la mek zingah mahni ngei kal lova aikal tira damdawi la an tam thin a. Aikal hi tihtawp emaw tihtlem a nih theih nan Project Homecoming hi kalpui a ni a. Project Homecoming hnuaiah hian ART an mahni ngei a kal damdawi la te hnenah proton pump inhibitors leh multivitamin pek thin an ni a. Project Homecoming kalpui a nih hnuai hian ART a damdawi la tura midang tir thin fifty three percent August twenty twenty four atangin forty four percent November twenty twenty five ah an tlahniam ta a ni. Chuan a pakuanah chuan in ngaihsak em em Intensified IEC Campaign hei hi ah Intensified IEC Campaign hi twelve September atanga thirty first October twenty twenty five chhung khan kan nei a, he campaign hi September ni sawm ni sawm twenty twenty five khan kan Chief Minister Pu Lalduaman min hawn sak nghe nghe a, he campaign hi district zawng zawng a kalpui niin khawza hnih sawmsarih leh pakua tuam chhuah vek a ni a. Intensified IEC Campaign-ah hian HIV kai lo tura inzirtirna te, mahni dinhmun hre tura inzirtirna te, HIV hrikpai ten tha taka enkawlna ART la tura inzirtirna bakah HIV hrikpai ten an tawh thin, thinhrikna leh enhranna a reh thei nan nasa taka hmalak a ni. Tichuan a sawmnaah chuan Targeted Intervention kan ti leh a, Targeted Intervention, TI, Programme hi HIV kaina risk nei sang bik, people who injecting drug tih te, men having sex with men tih te, female sex worker te leh female injecting drug users te, Khang ho tan bik khan program duan a ni a, drop-in centre emaw, outreach program leh peer educator ten syringe, thianghlim te leh condom te an sem thin a, thlaruk danah HIV testing neih nei thin turin nei zel turin hma kan la bawk a ni. He program hnuaiah hian HIV kaina risk nei sang ten HIV an kai lohna turin theih tawpin hmalakna Kalpui a nih bakah HIV an lo kaipalh a nih pawh a, rang taka enkawlna ART an lak a, midang an kaichhawn lohna turin hmalakna kan kalpui thin a ni. Tun dinhmunah hian TI programme hi Mizoram hmun hrang hrang sawmthum leh parukah kalpui mek a ni a, PWID sing khat sang thum zaruk sawmriat MSM, Sangkhat za leh panga leh FSW, Sangkhat za hnih sawm ruk, he program hnuaiah hian enkawl mek an ni a, ruih hloa inchiu thin, PW, PWID mi sang li leh za thum leh paruk te chuan OST an la mek bawk a ni. Hetiang tak hian theihtawpin sawrkhar chuan hma a la reng chung hian Mizoram chhungah HIV hi a darh chho ve mek zel a, hmuh chhuah thar hi a awm reng a, tunah hian National Prevalence hi ahh zero point four three te rawh zero a zero point two a nih laiin Mizoramah chuan two point seven five kha a ni reng ta a, chu chu. Seven years vel kha kha kha kan prevalence a ni ta ni. Chu chu entir nan being a minister pawh hian a challenging em em a. Chumi vang chuan tunah pawh hian hma lak dan tur te kan ngaihtuah a. Umm engtin nge a heng eh MSF kan tih a, Doctors Without Borders ho te pawh hi kan han sawm a, hma min lakpui ro kan ti a. Anni pawh hianin min vei pui ve a ni. Chuvang chuanin Mizoram pumah hian Kohhran ang te, NGO te ang te a hma nasa taka kan la nih loh chuan a harsa em em a. Hei Meghalaya-ah chuan kan sawi kan sawi thin ih kan sawrkhar tirh te atanga rawtna kan siam nupui pasal innei tur te pawh hi HIV test hmasak vek ni se tih te pawh hi Ih nahkaw danin khatiang anga zuk tih tawp kha a phal si loh avangin engtin nge e kan tih ang kan ti a, Kohhran ho te tunah hian kan kawm ngei tan mek a, Kohhran atanga hma min lakpui tur te hianin kan sawm bawk a ni. Tichuanin e hmuh chhuah thar a awm rek a, e chutih lai chuan tihdamna a la awm bawk si lo a, chuvang chuan he natna tih vaiawm HIV, aids, ah hi kai thar belh awm lo tura mi zawng zawng an fimkhur theihna leh tura theih tawp a hma min lakpui turin Pawina chanchinbu mi lo kal zawng zawng te hi ti tak meuhin kan sawm cheu a, intheihna zawnah eh in mi finchhuahna te ah in mi tanpuina te kha kan sawm tak meuh meuh cheu ni tih kha. Khan sawi theih tawk ni sela, tichuanin ka sawi bak te, kan PD te leh a thawktu dang ten leh kan Secretary, kan Commissioner in Secretary te pawhin rawn sawi duh zeuh te an neih ka ring a, achievement kan neih dan helai a, thei patawp kan chhuah avang a, kan rank ah pawh number three kan nih dan te pawh hi kan PD te pawhin rawn sawi sela, tin chu bakah chuan zawhna te a awm a nih pawn

Hei kan rawn kai chho a ni. Chuan twenty four to twenty five ah e pangahna hei kan rawn kan ranking e a rawn tha chho ve leh ta zet a ni. Chuan tun kum phei chu twenty five leh hei twenty six karah hian India ram in pathumna kan ni ta. Hei lawmawm kan ti em em a. E a mahni in fak chiah pawh a ni lo mahse hei kan Mizoram pawm huapa Kan state kan state chhunga msec hnuaia thawk zawng zawng bakah kan tia-i ngos te bakah kan thawkpui hrang hrang te a ni ta khang khang avanga he degree dinhmun ding thei hi kan nia chuan tuna hian thei tawk chhuahin pakhat na nih hi kan thawm a kan tum a ni tih lai kha kha ka ma'am a hmasa chuan ranking kha ka sawi duh a chuan ih He hemi hi kan rawn share kan rawn share a statistics hi hemi search kan tia keimahni software atanga tuna a latest search a ni ta hemi hi indawm hlekin ka hria tah hian October nineteen ninety kha HIV positive kan hmuh hmasa ber a ni ta Chuan chumi atanga November nikum November thleng khan hiv positive kan nei zawng zawng hi thirty three thousand seven hundred and eighty one a ni ta. Chuan a financial year ang zawngin April twenty twenty four to twenty five November thleng ang khan a nih chu a chhan chu December hi chu tunah kan la la khawm mek a. Hemi ah hian three thousand two hundred and fifty seven positive kan nei ta. Chumi chuan Raipori one seventy nine a nia. Hemi a kan kan sawi duh chu mipa hi sixty five point two percent a ni ta, hmeichhia hian mipa hian HIV hei positive hi an tam an tam em em bik a ni. Chuan Raipuar hi one seventy nine a nia a alarming tho nain kum tinin hemi thuzawi hi chu a tla hniam ve zel a ni tih lai ah kha Raipuar ah hian Tih a ka rawn share duh bawk a ni. Chuan hei kan new case, new cases, kan hmuh hi keini technically chuan incidents kan tia, new case hi i kum tih hian hei a tlahniam ve pial pial a ni. Chu chu two thousand and eighteen atang hian i a trend a hi a a declining zawngin a kal a, chu chu keimah nge pawh a lawmawm kan tia, na awmzia chu positive chu an awm tho Mahse, hei kan hma lak hona a zarah mi kan tlem ta tial tial a positive hi amaherawh chu tan reng a ngai a, chhan chu three thousand leh kan la ni tho a ni. Chuan hemah hian i detect loh tam tak an awm an awm ta bawk a, chu chu first ninety five kan tia first ninety five ah hian nakinah a awm kan rawn sawi chiang ang a, chumah chuan tangchan lak a ngai positive, know your status Kan tih leh positive eh kan eh detect tam hi ngai a ni. Chuan route of transmission kha chu ka sawi tam lo ang a, sexual contact hi number one a la nia, seventy point four percent hi sex a kal tlang a, sex vanga unsafe sex vanga i kai an ni ta, chumah chuan mipa one two nine nine leh hmeichhia female eight six eight an ni ta tih kha kha kha ka rawn highlight duh a, chuvangin sex lampang hi sex education a ni maw?

A district voice-a kan han zir leh hian hemi hi a statistics hi a pattern hi a dang ve ni. Saihal lampanga kan en chuan a let lim ta thawk a ni. Syringe, infected syringe avangin seventy two percent an ni ta daih a ni. Chuan sex avang khan an ni chu a let lim ta. Chuan lawngtlaiah kan lo kan han luh khan infected syringe avang khan a la sang, mahse saihal ang em em chuan a sang lo.

Awmzia chu hei party a tawng an in hawng a a tiang an an in kawp ta deuh nghal mai chuan homosexual bisexual nizin a kan tih nasa ang khan men having sex with men a hian seven point eight a nia hei a kum tin hian a a percentage hi a sang chho zel hei upward trend lo ang avangin chu chu kan eh still alarming a nia kan sawi ta nga ngai eh men having sex with men ah hian chuan a next page ah hi chuan ka sawi tam lo anga in nei vek tho a.

Hei i theihtawpin i testing lo u, testing ang u kan tih laiin kan Minister te pawhin thahnem ngaiin an in an testing a. Mahse duangin hei ta a test tur hian a rawn la test lo, an dinhmun an hre lo. Chumi gap chu about five thousand a la ni tih lai kha, of course ninety five. Hemi hi tan kan lakna tur a ni ta chuan vawiina NGA members te pawhin testing chungchangah hian hma min lakpui, Hi ka rawn nen chu a, a theih phei chuan hei kan minister te ho te pawn min testing tak a, NGA ang te pawh hian testing drive hi nei ila press club press club ah te lokalin khatiang kha nei phei ila chuan nangmahni chuan mi tam takin an eng nge an tih duh ve kan beisei a ni kha kan request nghal ni se chuan second ninety five hi chu I an dinhmun an hria a, chuan dinhmun hria khan at least ninety five percent hian kan damdawi ART hi ei tur an ni tih kha a ni ta ni. Chumi ah chuan eighty nine point nine chauh a ni ta. Four thousand vel hian i an dinhmun hre chung si hian i ART ei duh lo for whatever reason i enge

Thahnem ngai taka hemi hma kan lak ka ngai nei tih lai thakha kha ka rawn sawi thei ni se leh pakhat te mam kan ngai pawimawh em em drop in center hi hmun hrang hrang ah kan nei ni mahse chu kan drop in center te hi hemi drug hmang te phang ho in needle and syringe te an va lak a a thu kan services condom te pawh ni thei khatiang hrang hrang an va avail theihna tur hi Kan Robin Centre-i a tak hian a hmun tam a tam zawk hian kan hmang thei lo ni. Office ang in a function tawp a, aw chu chu chumi ah chuan i a khawtlang te paw'n min lo support a, chuan Robin Centre-i a tak a Robin Centre anga kan hman thei chuan Nagaland kan han kal a Robin Centre-i tak in an an hmang a ni. Chumi ah chuan an lo kal khawm a, an in bual a, rawng te an bawl a, khati han an ni tan safe place kha a ni ve ta. Khatiang lei hi kan chak lutuk a ni.

Hmem sawi ang khan hemi thalai tleirawl a kohhran ah te school ah te chuan in hei nupui pasal neih hma a sex hman a pawi zia te a that loh zia te insum a that zia te kan sawi nasa thin natin ih mihring chu chak na nei kan nih vang in hei taksa in zu in khawih lutuk te pawh han tum loh a thleng thei tih te thleng te hian kan sawi thin a ti chuan college level ah te chuan sex lo hman a pawi zia te chumi veng tur a eng nge a kawm tih te Tin, a venna tur atana ih kawng hrang hrang hemi ngaihzawng ten lo a nei nei a nih chuan chi hrang hrang kawp lo tura inzirtirna te leh ih khang kha kan ti theih hlawh tling thei lo a nih chuan condom hman tih te kha kan inzirtir nasa ve thin a. Hiv chu nichina ih kan pi berin a sawi ang khan, Lungcham kaihnuihna hna nih vang hianin mi nuna kha chu entin an a kaithlihna kawngte inveng dan te ka sawi mahin a, mi nun kha kan va thu nun thei lo a nih chu maw? Chuvang chuanin a result pawh kha duh angin a tha har a, entir nan mihring tlemte kan nia condom te pawh kan lo dah ta mase, a la nih te a bai nih te kha an lo inchhai a tikhan eh dawrah te pawh condom kha va lei tluan ta se, veng a dam tawi tur ah chuan kan mizah tak tak ten an lo thu ta. I la tan nge? Ti ben single kha chu a zah tha. Nupui pasal nei pawh inchhaih te kan lo chim ta. Ka hliah angah khanin i duhthusam kha mihring nunphung kha kan ni vek si lo a, mahse a invenna kawng pawh kha hei kan hmel mihring tlemte in hre chim ṭhep kan nihna khanin nasa takin a tibuai ve deuh bawk a ni maw? Kan va control theih si lo a kha chu.

U kan kalpui a tin tun financial year ah hian sak tawka kalpui chhun chawm zel tur mai ni a bawk a ni.